Ase baria mogenderete gotobwatia ase ensemo ya YouTube, aria nabo ngochika komomanya ng'a rero ntobwate omoteria Eric, nachia komomanya buya gochimi ng'a amarieta aye boronge nararie. Nere noyomo oyochire ase obwango mono ase ensemo eye iga y'ogoteria, naende iga agotera kuringana n'esiteti eria are, erinde achake konya komanyia, agenderere konya komanyia abanto rituko ase erinde.

Eyekobwatera 96.4 FM. Karibu ase studio. Kwana gocha studio rinde oyo minto Eric. Ah, nachiire lakini ye nanye goikia. Kwana goika eye.
Eh. Karibu bono naki obuete ase obweng'e kera ndinyegerete ng'a ase ritang'ani nabe kobe egasi enkong'u. Ah, buya nyigwete. Yes. Goika aga etingi.
Oteme koimokia rigo igoro gwatebire ng'a mbuya oigwete. Bono onkomaete buna Eric. Beka ng'a amarioto ao buya.

Akoro kwari sikongoka. Aha nkayi eri kinyacha akoro bono. Tomanya ng'a ase okorwa ng'a aye ng'a yoiboire ase mama oyo akorogete erio chiriga eri kinyacha. Chenyiboire keumbu. Keumbu. Ritaaro. Ritaaro. Mbuya mono sana keumbu ritaaro. Bono nichegenete ng'a kwaraterire nonye matera toratera mange. Egento nkere ekero kio nonye nekero gwasoa gocha ase estudio ekero ogokwania omonto yatoka ng'a okoboko kwao kobwate omochando. Omochando oyo iga okorora ng'a. Orabeire ase engaki enda mwese ekweberetwe amo noro. Oo, naiboretwe am, naiboretwe buya. Oho. Ringo nyau rinakire, naikire emiaka ebere iga. Ekero goikire emiaka ebere. Ee, nang'eire gotaa.
Oho. Mochando oo bono onkanye. Igo ogwagete ense, gose nigo ochete tu naturally? Nigo ochete tu.
Yaani mama omino are koba nsa chinde ase emiaka ebere, nere oroche gotoera esabu ya, ekiagera ere.

Kere na naeteire amange. Karatiga engento ki kware goetera? Onye abaibori barorire ng'a eri ki kwatwarire omochando, gotyo nabo bagokoa endagera, bakoirana esukuru nsa chinde onye yabaire special school, bakoira erinde baana kogosomia naende nsa chinde kweanche buna ore oitaberane erinde ekero gwaitaberane rinde obogima bogenderere. Inki kware gote korengereria ng'a nsa chinde emechando yagochera mono ekero gwatwara omochando?

Bono, tiga nainche bono nonya nesukuru eye ndabase konyetiga. Na bono ekero emechando eye yacha kera na omomama agenda, Ehe. bono twaserigwe koruka. Manya ng'a ekero mogoserigwa more abange ekabira eyio, gwarakiinakiinire. Eh, narakiinire.
Ehe. Eh. Eh. Bono togaserigwa koruka. Oho. Tata akabwata agatagora chinyomba chiria. Ayayaya, ehe. Bono nario emechando yagento. Yabete emenge mono. Eh. Oho. Bono agateba, Natateti korora abana oboirema bwaye, bono nkabagi nka. Karatiga nakoboria aye ominto Eric na Nyasae. Eh. Nabibeka ore ekabira eye gose naende abande mpero baiboire ase enyomba yaino nsa chinde babwate omochando buna oyo? Ninche bweka.
Nabibeka. Bono inki rende are gotebera ng'a tatageti korora abana babwate ebiirema? Nogwancha gose oko nogo ok, ah, oko nobuya bwa Nyasae bokogera kegoriro?

Asachete ng'a nonya n'oboremu obo bwane bwagareire ching'ende esukuru, omanyete not- egotera okwo nagotegerera nagike ase nagoteba ekero agotenenirie abwo, inki kiagerete nta- natakore atomanye buya tomanye kogenda eseminto. Bono ogotera okwo, inagoterete koringa na kiaye nase rigo. Oho. Ee, bono chibesa chiaborire. Oho, namenyire nonya goika etauni maili iga. Oho, bono nachandekire mpaka nare abete ne chokora etauni iga. Okaba bono ng'a okomaete chokora chinge chire iga iga, oka- okooroche abwate ekweri ende yaye egaamu, nabo okorora nare chinguru na nsa chinde, nkorakora bare chichache buna chimori chi chigo chikonya korwana rwana, aye bono rende, kobwate okoba korakore echache eye tata, baba okoratinkonya na tinkonya. Inche nare gokora, naye narenge ko- korara aria etown, Oho. nagoka ekemambia aria nanye gosaba okonyia Okonyora ogosa ogosa chini gwateba nkonye chaye enchara yandire. Eh, Oho. bono oimo obo okankong'ia, Oho. nabuka nyagonkong'ia, Oho. bono nari narwete agwo. Oho. Nkacha gosoki nogotera nkoro nsoke tindakore amaya. Oko okore odio lakini bono nkorenge bono orabwate. Ee nkore odio.
Bono toragekore amaya. O abanto ng'aki bare gokorora kere chinsa chinde kwasabire omonto buna bono orasabe Joseph tore nere ase estudio oramotebie ng'a Joseph nkonye echae. Joseph naki are gokorora ngokora ama arenge ensa chinde ng'a omoisia oyo oo ng'aki ogonsaba Na inche omonyene igo ng'endete korigena, naende ndoche kore buya. Ah, nabo kware kogenda iga aria gose goikaranera ogosabe omonto Yes. ogoseri Ogoseri. Eh, gose okuombia buna oria otakoigwete Oho. Eh.
Lakini gotaba bande mbare gokorora bare buya, nsa chinde bare ase esi- esi chistriti iga iga, okonyora ng'a omwana mbuya are, nsa chinde iga atamete korusia obo ase eng'encho nsa chinde akwanga amasomo, nini nini. Mm. Bai monto onde nare ogoigete ang'e kore ase estriti, agotebi ng'a ya genda kosome. Ah, onde tanyigetie ang'e onte igo. Aha. Ah, nagendererete goteseka estriti aria. Aha. Nkarora ng'a natesekire mono. Yes. Nkagota nkarwa ororo, nkarora ng'a bono nonya ninchara nabo erabase komita nkwe. Nabo ekogoita eye okwe.
Eh. Mwentese estriti bono ni party. Eh. Mo- komonta, naende onya ogosaba nabo okonyora nonya nere tabwati. Eh. Ekiagera buna bono, toikaransete iga, nabo oranyore timbwati nonye. Timbwati nonye siringi mobuko, lakini oroche kore nyomba kera anyore egento nare, Eh. omonto nabo ogwetabera nang'a ng'a omonto oyo mbuya akarete ki? Mbuya. Bono tobeke buya, ng'aki obwatete bono ogacha korwa ase estreet, kare kwarwa estreet bono ogateba ng'a tiga mokorere omonene, okamanya gocha osoke goteera okwegwa. Bono kinarweire estreet, nkabwata ndagenda ase omosani one, Nkamotebia naki nasereti gose seito, na mama mama taiyo tata taiyo bono. Mama ere noare lakini tata mama noare lakini tata otoserire rende Tata- ng'a tatageti bire mabwate Eh. I- igosa chinde naye kwarereterete abana aba bande just gote bono rende kegera naye orwarete aye bweka torochi ng'a igosa chinde eh, eh, naye oreterete aba bande gose inche aye. Yeah.

Agatuma erieta, tintageti birema bwone. Na ase abana aba bonsi gwatura bang'e batano, nairwe ekore egento keke. Pole sana. Bono, anche ototebie ng'a ekiage- ng'aki gwaigete mpaka okarengeria ng'a bono tiranterera Omonene ogoteera okwega ase omosani oyo ogwachete, okwamotebete bono nsape onsi. Yaya, Ah. nachiete ororo, Oho. nkamotebi ng'a.

Naende tomanye tomanye gocha korora naki igo chimotweka oo. Aha agwancherete chingaki ching'ana ng'aki gose iga okabera to. Agantaina karabera. Aha. Nonya na emetenyo ibere etato. Yes. Alafu naende omanye korora ng'a Ngai ok. Ogachencha obogima bwao korwa ase street gwachire ase enka. Nkwaigwete riberera nonya botuko gokorara ogoteba ng'a Nyasae one gochia oyo nabo ekero agotiga nche nyakosukia obogima. Eh, Eh.
na- nabeta abwo, Eh, nka- nkagoka nkanya kobera ororo. yes.
Nkarabera ororo ake, Aha, nkacha nkang'anya korwa ororo, yes.
nkagenda gokora hoteli gete. Oho, igo hoteli nabo kware gokora buya gwatumukwa ase chinde kwaburia customer ng'a ah, ninki oganeti koira chiripoti gochia ase bare bande bato bamusa gose kwamusaba wewe. Eh, inche nabo nagasafiri Yes. naende nabo ngosibia ebinto Oho. Eh, naende nabo ngobanga amandasi aye chapati chesikabatira nabo ogokora buya kwanya gokora egasi eye Eh. abanto abwo nabo bagakora egasi eye ogatema gokora ase enchiringi eye Eh, ngatema gokora ah nabo kwanyora chiringi okomocha kore korire gotera ngabu bono okanya gosuka Mhm. ngabu no nanyorire tobesa nkaiga yes

Naende goetera ase enchera eyio ore ekeene ore moiso onde iga ntwarete oyonde kokugapriera otabwati maiso, nabo oiboretwe buya ekero aike emiaka ene, agaika emiaka eyio ene arafo amaiso aye akamana korwa ore agasira. Bono iga nkorenge are fo, onye tari fo fo form tiri are. Nyasaye agenderete komokonya mpaka agachengi korwa esukuru ya ordinary akagenda bono esukuru ah ya special because bono maiso takoreti ki? Taiyo. Lakini araboorere ing'a aye, naye goikera ase abateba ng'a baremo obwagareria tinsoma. Lakini natware risoa riga abwo ng'a naki arenge bono. Lakini bono obuya nora, na gotebia abanto ng'a naki ere. Karati buna gotera.
Yesu ntomire ase morasani bane monkonye sira abasani bane sire kimokonyara sira abasani bane sire kimokonyara

Tinachi ninsoma Wow. ase engencho Buya mono tibwati nosoma ase engencho bagokora ama ase engencho yokoborwa. Ah, This is a very, that's amazing song. Ninyegenete ng'a engokoanire ribaga naende ochi kogotune ake ase engencho yokoborwa bakoramire lakini omonto omotang'ani okoramete noria okoiborete okorokwa tata. Ogotera okoyominto Barnabas Ondari nkorenge ng'a buna ore ase estudio naomba tu abanto ribaga bakorigereria oyasete ekechiika chia bono barore ogotera okwo buna oyominto agoterete oyominto Nyachae Eric.

Mbuya mono mwancho morigerere mwaigwereire ogotera gotere na eminto Eric Nyachae ah, korwa iga ase ATV amo ne radio eto ya Voice of Victory 96.4 FM nero oyo iga naende nikorenge ng'a mweroreire ng'a nonye ne ase are kogenda ama gosaba ng'a nkonye abande iga abwo buna omosabato oyo iga akomosiarera amache Omoserie ng'a mwane naende nere aiga nogocha, lakini inyora, ah, igo togotebigwa ng'a keria ogokora naye mambi nakio ogokorerwa. Bono Eric, egento eke neki'ogokumia, naende ndoche igaa omonto naro ogokonyire igaa iga ore gokorere pack up iga iga, oyo iga nere iga are gocha ime buna omosani, erinde mwasuke ensemo eye bosio. Eh, oyio negachete nomosani, Aha. erinde agansa koti. Yes.
Ngasuka.
Ogasuka ake. Eh.
Nabeire egento kiokumia sana ah, aye goterete ase ebinto biria oeterete ase obogima Chinterete biringete. birigete oeterete ase obogima abana aba bande bamino okonya kobae ni kare chiore ng'a bono rende igo tata atwangete abamomoroche esare Eh. ah, tiga togenderere komokorera omonene Ah, nkobatebia inde. Yes. Na kere bono emechando eye yabe, yabete, yabeire enyinge, Yes. tiga tokore iga, Oho. erinde nari toraike, torasuke motu, Aha. intwe ka amatu ka motu ntoche, abana baito mbache goteseka. Tata omino oyo bono nkorengia ng'a nabaroche erikio riangete nere oyogendete goteseka ase chistriti chia bosongo gose ekero kande buna gwaratesegete, kwaira nire, naende bono gwasoire komotogia Omonene, gwateba nkansa ki ere komotogia korwa? Chenganda new beginning. New beginning korwa chinsemo echiga chiarie rita Kiombo. kiombo ritato. Bono ekero aroche amang'ana aya onsi pi, nonye nsa chinde orenge gosiba eki are gosiba, nabo anyare gose bono nsa chinde otigire. Ka gento kende nki kiamogusire iga kiamokunire otebe ng'a yaya Eric noyo one orenge nonye orenge buna are ah, agwanche naende anche na abana bande baria ah, mo- more abamino abairani ase enka gose nabaisanegete igo tu ng'a inche nabasereti togakorana. After kiagera ngonya gotera iga. Eeh. Mungu nakunye kunyimukereria iga. Oho. Producer Fini Fini and support iga nasokire gotera oku. Yes.
Ah omuse nachete akaing'irani baadaye nka. Igo bo bono ninka kwaboka korwa. Ninka narwa.
Mbuya mono. Bono omogaka oyo iga in a special way kere Nyasaye nabwate enchera yaye ya gokuna. Nonye abande ekero basirire korwa ase orogendo, twakorenda oyominto Joseph ose oisebega ng'a nonye nonye moka omosubati oyosirete Gomeri ochiete akagenda ase achiete bado Nyasae nakwanete amo na Hosea, Hosea akamoirania, Okorora Nyasae nabo anchete agokunda tata omino agateba ng'a neba kebe buna kerabe, inwe ne family yane ribaga ngosira bosa, come back home. Korende in a special way notakire omotebi ng'a. Tata mbuya mono, nonya ndabete gati yao amo na mama, mbuya mono ase ogotochera, korende ekeene intwe nabana bao. Kare amoango, kare amoango orie ring'ana erimo oramotebi ng'a thank you. Ah, inche ngomoteina mbuya mono. Yes. Ah, ase okogianika.
Yes, bono nabo okomoatora onye if in case of anything. Eh, eh. Yes. Ngomoteina.
Mbuya tata akorokwa Jason omoyo. Eho. Mbuya ase okoiranika. Eho. Tari agweka agokoiranika inwe na aya amo nabana bane bamino. Intwe nabana baminto.
Yes. Ah nande inche nimwanchete. Eho. Ah nimwanchete nande. Naye motangi oye.
Yatinche tinde omonene.
Eho.
Inche ndoyokana.
Yes.
Eh. Igo obogima bogenderere. Eh. Riomana abanto nabo baraganie asa chinde bamanye ng'a ah aye buna bono kwa. sokirie ogotera ogotenena kw'okoboko osogeti bene, ekiagera mbono ogochia gosokia ogotera gwa kabere. Nabo baraganie ng'a nsachi inde bagokonye bagosuke ekiera, bono sukuru tochieti gokora buya ase engencho y'okunogwenchokana okwo kwaberire ase estriet. Nambaki erio ogotumia nsachi inde, buna bono Joseph oisabe gantebie ng'a inche nabo nkobeka nonya na amusini yane. Aye nambaki oraganie nonye nkegogete bono bateba ng'a omoteri oyi nanche nabo nkobeka hamsini yane, nambaki ora baragotomere sa chinde ogotera okwo. Kore efori mbuya kotera nkoroo namba tunyugwete obegete tiyare, egera obatiunderi obatebie gotera okwo nare ki bachaka kobeka ase embeo. Karatebe ng'a enamba yao y'esimu. Enamba yane ere 07 18 Oho. 20 Oho. 40 88. 07 18 Twen Yes. 20 Oho.

Baganeti bache baigwe ase obwango, ekiagera bono barorire Eric Nyachae ning'o? Nkorong
kotena tari ngokora amaya kogoki mwanyabanto Aha. tari ngokora amaya kogoki mwanyabanto nigo ngokora amaya

Mbuya mono sana. Iko kende gionsi ogokora, ogokora obokie Nyasae Tata oria ore igoro. Tari tari tari gokora nsa chinde onye gwakonyire omonto otebe ng'a inche omanyete naetie chiringi hamsini, ah, bono ne- naki akonya kogorera egetumo agaba. Ogokora amaye ogoki ng'o? Nya- Nyasae.
Ogoki Nyasae. Eh.
Bono, ah, nkore ki toraikera aye bono toraikera gochaka go- gokonya onde nsa chinde igo okonywa egere osuke chiatua. Buna bono, ogotera buna okobua otang'ani gwatera, it's a very

Osa ninchire na inche mbe monto. Ekere bono netira na nasomete ake ngaika class eight. Oho. Bono korwa abwo ebi. Igo n'eight gwakorerete.
Eight nakorerete. That's right.
Botambe ngotebia onde abanto ng'a ekero omong'onera agokoimokia, tari lasima ogende mpaka okore masters, agokoimokia korwa inse ime ende yonsi ore, mbwaroche narete onde korwa chinsemo chiria chia Lisa, Yatebete ng'a nere nabamenyogete igo, nonye abana mwabo barenge abange, badoneneire komotugusa bwana, naende akoenda baka chinse chi'esiko are oteba ng'a iga amete chinsemo chiria chia Nairobi mororongo. Noyo iga eri kinya chaye, naba ase engencho y'ebisunte ebinge ogoika kera isano isato lakini Omonene ere are na koinwa, tari gokoimokia. Naende ase buna bono tokomanya gwaikire iga iga nabake sana, na abanto bande mbanya goika iga, aye buna gwaikire aa.

Eric Jason. Eric Jason anaganeti chiriboa ng'a ikomi na isano chi'okainya ab'ekebori ogotera okwo gwa kabere gosoka ase embeo igo onye kogotoma gocha ase enamba eyio 0718204088 Eric Jason igo mwamokonyire asuke chiatua mambia chiarosie okondi kwa gatato erinde o amatera ayio abe volume lakini koragende ase YouTube Orike Eric Nyachae Songs nabo okonyora ogoterwa okwo igwo ah, ng'a nsire. Tari bo? Eh, Ogoterwa nsire. okwo nsire. Igo bono ogoterwa gwa kabere kore riko tari gokora maya kwa ki mwanyabanto. Ring'ana eri moratebie abanto bande nababo bagoetire emechando buna eye. Ah, inche ngobatebi na mbakwa omoyo, Yes. bagenderere gosaba Nyasae, Oho. na Nyasae nere naigore chinchera kia kero kero gosaba Nyasae kero gosaba Nyasae akomotaina kora iga nabo agocha okora. Nyasae nabo akokonya.
Nyasae nabo akoba. Igo mbaku moyo bagenderere gosika chiatua. Eh. Mpaka nonya noyo ore ase street kera aye nochiete ase street okamenya ororo bado

Buna bono oyomo nare chinsemo chiria chia Zambia onyorete omwana agatwa, kabwate omonto omonene naende baachwa bakamotiga iga aria, akairuruka akagenda. Naki oratebe ababee bara bonsa chinde, abana baiboirwe nsa chinde bataikareti ase ensemo eyemo gose ya kabere. Aa, inche ngomataina aba bataikeraneti buya iga gose namagoko, aa. obongo nkabaidana, na o, na o, na bagokora egento keria omonto oria obwate amoko abere arakore, eh, tari mba nabo babwekaine aba bande na neri emechando egochomeka igo iga, kwanyora na mbabwati gose na amoko abere, lakini akiri neri eri. Lakini abaibori mbagokana abana babo, na bachanchera ende yonsi, Na bachanchera ende yonsi. babaita bemo na abana babo, Eh. abao mbaganeti korerwa amo nabaibori. Eh. Oyo neri kegokwana mbuya mono Iminyore na y'omorobero manya omotari oo, inyora torenge noyominto Eric ya Nyachae korwa chinsemo chiria chia Kiumbu. Ogotera kwaye kwabe naterete, nakwo gwateba gokorokwa, Ensiire koetera ase emechando aeterete, naende enchera are koreta ogotera konde gwa kabere, ogotera konde gwa kabere bono iga kore ase audio, lakini in the next one month or two ngocha kore ase video ogotera okwa kabere gokorokwa. Nkore amaya. kora amaya lakini tari ase engencho ya gento ki tari ase engencho ya mwana bwanto lakini ase engencho y'omonene inche naondo edward oyo iga oyominto eric nyachae naomba oyominto barnabas oirora ogotera okwo kwaye ogotang'ani ekero nkomotebia ng'a naende nyasae karanche eraundi ende nao tokomiana emeremo ribo rito bwa manya motari oo.